Merci, Här President. Une fois n'est pas coutume wäert ech och der Rapportrice Merci soen fir e Rapport. Et ass net all Dag, datt eng ehemoleg Klassekomerodin de Budgetsrapport mécht. An eng Fra. An eng Fra, dat ass richteg. An ech mengen, esou einfach ass dat guer net. An et ass och bestëmmt net einfach, de Bilan vun dëser Regierung ze verteidegen. In cauda venenum. Här President, et ass net déi éischte Kéier, datt de globaliséierte Kapitalismus an enger Kris stécht an datt däischter Wolleken iwwert d'Welt schwiewe léisst. Am leschte Joerhonnert sinn derduerch zwee Weltkricher ausgebrach. Et weess een net, wéi et an nächster Zäit wäert ausgesinn, mee d'Zukunft gesäit guer net sou roseg aus. Am Mëttelorient spillen d'USA erëm eng Kéier mam Feier, mat der unilateraler Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel, wat selbstverständlech nëmmen zu enger Oplehnung vun de besatenen Palästinenser féiere kann, wat Tel Aviv mam Asaz vu brutaler Hightech-Gewalt kéint justifizéieren. Den Alliéierte vun den USA an Israel an dëser Géigend, Saudi-Arabien, schéngt sech op e Konflikt mat der anerer Groussmuecht an der Géigend, dem Iran, en Alliéierte vu Russland, virzebereeden, andeems de jonke Prënz Salman de Staat putscharteg säubert. China geet sengen Ambitiounen no, Japan erlieft eng Well vun Nationalismus an denkt iwwer weider Oprüstung effektiv no. D'USA suergen dann och fir, datt de Regime zu Pyongyang, alliéiert mat China, sech mat illusoreschen Menacen, déi bei wäitem säi Gewaltpotential a warscheinlech och Gewaltwëllen iwwersteigen. De russeschen Regionalimperialismus huet seng Komplexer vis-à-vis vun engem deklinéierenden US-Weltimperialismus ofgebaut. deen awer erëm verstäerkt versicht e Fouss a Latäinamerika ze setzen an all Form vu Sabotage vu Länner, déi him widderstinn, z'ënnerstëtzen. Dobäi ginn d'Interesse vun de multinationalen Entreprisen net vergiess. Wéi d'Mueden am Speck suergen se dofir, datt de räichste Kontinent, Afrika, weiderhin deen äermste bleift. D'Europäer versichen dann och nach pathetesch eng Arméi opzebauen, fir dat, wat si als hir Interessen op der Welt ugesinn, ze verteidegen. Déi éischt Wirtschaftsmuecht Däitschland läit awer zanter Wochen am politesche Koma, well d'Nowéien vun Hartz IV a bëlleg Loun fir den Exportwunder sech politesch iwwersat hunn an en Trupp vun Drëtträich-Nostalgiker an de Bundestag geschéckt gouf. De UK dëmpelt viru sech hin, d'Tories klammere sech un d'Muecht mat der Hëllef vun nordiresch-nationalistesch Extremisten An d'Schotten hunn d'Flemm mat London, genau esou wéi d'Katalanen d'Flemm mat Madrid hunn. An a Spuenien, wat, entgéint deem wat behaapt gouf, sozial net besser geet. Dat ass och de Fall a grousse Länner wéi Italien, wat sech ëmmer méi enger Bankekris rapprochéiert. An nach just zur Rallye Latina, Frankräich wankt erstaunlecherweis net ze vill, mee et weess een net bis wéini d'Fransousen dem Macron, le président des riches, nokucke wäerten, wéi laang hien de Robin Hood vun de Räiche spillen däerf. Muss een och nach iwwer Griichenland puer Wierder verléieren? D'Situatioun bessert sech net a Griichenland, an dat war och deemools esou gewollt vun dëser Regierung, an dat däerf een net vergiessen. Wien da mengt, datt de prognostizéierte Wuesstum vum FMI eng Consolatioun wier, deen huet nach net verstan, datt Wuesstum bestëmmt keen Indikator vun allgemengem Wuelstand fir d'Mënschen ass. Do kann ee sou laang wéi ee wëll sech amséiere Projektioune bis an d'Joer 2060 ze maachen. Dat wier wéi wann een 1910 Projektiounen op 1952 gemaach hätt. An der Tëscht, wéi mer wëssen, ass eppes geschitt. Ech sinn zwar e grousse Fan vu Science Fiction, allerdéngs wa se gutt ass. Den Isaac Asimov, deen hat en Epos geschriwwen, dee sech op iwwer 20.000 Jore Mënsche, Mënschegeschicht iwwerzunn huet. An ech mengen, deen ass warscheinlech och méi kredibel gewiescht wéi déi, déi hei zu Lëtzebuerg versichen, wéi de Conseil national des finances publiques, Projektiounen ze maachen. Well ech mengen, et geet net ëm neutral Projektiounen, mee do gi politesch Hannergedankenspillen derhannert. Do gëtt versicht, de Leit anzetriichteren, datt mer spuere mussen, wa mer weiderhin eise Sozialsystem bäibehale wëllen. Dat ass déi al ofgelutschte Kamell vun der sougenanntener gëllener Reegel. A wat gëtt dorunner verstan? Am Prinzip ass et eng Reegel, déi gesetzlech oder souguer verfassungsrechtlech festgeluet ka ginn, fir d'Ausgabe vun engem Staat ze limitéieren. Dat kléngt gutt, nom Motto, da ginn d'Suen net aus dem Fënster gepucht. Mee a Wierklechkeet ass et strikt an der neoliberaler Logik, fir ëffentlech Investitiounen ze drosselen a souguer dofir ze suergen, fir datt demokratesch gewielten Volleksvertriedungen net esou investéiere kënnen, wéi si et fir richteg halen. Déi gëlle Reegel ass awer souwisou op eng gewëssen Aart a Weis Realitéit ginn, Stéchwuert soll strukturell an objectif à moyen terme, wou d'Memberstaaten vun der EU gebiede sinn, Bréissel matzedeelen, wéi wéineg se investéieren, fir déi ekonomesch onsënneg Spuerreegelen anzehalen an Bréisseler Buchhalter, wéi de Mitterrand gesot hätt, ze befriddegen. Wat ass dee Solde structurel, minus 0,5 oder plus 0,5? Et geet jo drëms fir ze soen, wat duerno um Enn manner oder méi an engem Budget muss dra sinn, well meeschtens gëtt dat jo och net onbedéngt erkläert. Mee et ass a Wierklechkeet eng Spuermesure, déi der ëffentlecher Hand, also der Regierung an natierlech der Chamber, also der Bevëlkerung, déi wiele geet, virschreift, wéi vill drënner oder driwwer ëffentlech investéiert däerf ginn. Natierlech kritt een dann eng bonne note vun de Bréisseler Rechemischien, et kritt ee souguer e Leckerli vun de Ratingsagencen vun de Banken, déi jo bekanntlech immens gutt wirtschaften. an ni eng weltwäit Finanzkris provozéiert hunn, an d'Regierung däerf dann och mam Schwänz wedelen a soen, et geet alles gutt, well d'Banken hunn eis den Triple A ginn. Mee den Triple A ass keen Zeugnis vu guddem Wirtschaften, et ass eng Bonne note, déi e Staat vun de Finanzmäert kritt, well en brav gefollegt huet, fir da kënnen op de Finanzmäert léinen ze goen. D'Leit mussen dobausse wëssen, datt mir hei an dëser Chamber net méi déi grouss Linne festsetzen, mä datt mer an engem Mechanismus sinn, national an europäesch, deen an de grousse Linne vun de Finanzweltmäert diktéiert gëtt. Mir däerfen dann natierlech e puer Proffen astellen, en Tram bauen an eis Infrastrukturen e bëssen ausbauen, awer net ze vill, grad esou datt d'Land net total ënnergeet. Ëmmerhin sinn jo och d'Leit vun der Finanzplaz frou, wa se eis nach relativ gutt Infrastrukture benotze kënnen, déi gréisstendeels vun de schaffende Leit finanzéiert goufen. Well dat ass jo och eng aner Wourecht, Et sinn déi schaffend Leit, déi produktiv Leit, déi de Gros vun de Recettë bäisteieren. Dat muss een och wëssen, well déi, déi d'Lektiounen erdeelen, wéi gewirtschaft soll ginn, dat sinn déi, déi am mannsten zur Wirtschaft bäidroen. Eng Realitéit zu Lëtzebuerg ass déi, datt et schwéier ass erauszekréie beim Budget iwwerhaupt, wat d'Hierkunft vun de Steieren ass, wéi eng ekonomesch Secteuren bezuele wéi vill Steieren op Beneficer, wéi eng Bäitreeg komme vun de ganz héije Léin, wéi setzt sech den Ertrag aus Kapitalsteieren zesummen. Een Hiweis krute mer deemools, virun e puer Joren, am Kader vun der Steierreform. dee Kompendium, deen un d'Press geleakt gouf. An dorauser konnt een erausliesen, datt d'Proportioun zu Ongonschte vun de Stéit par rapport zu de Betriber loung a läit. Du koum d'Steierreform, mat déi sech gebretzt gëtt. Do ass grosso modo jiddereen an alles entlaascht ginn, dat an Zäite wou den Nachholbedarf riseg ass, wat d'Infrastrukturen ugeet. Mee wien ass am meeschten entlaascht ginn? Well d'Äntwert ass kloer, d'Betriber sinn entlaascht ginn. An natierlech d'Léin sinn entlaascht ginn, allerdéngs déi héich Léin, kann een awer soen, profitéieren eendeiteg méi wéi de Gros vun den anere Léin, quitt datt déi ganz ënnen och profitéieren. Déi 10 Prozent Léin, déi am héichste leien, dat sinn déi Léin, déi am meeschten vun den Entlaaschtungen profitéiert hunn. Dat heescht, datt insgesamt d'Steierreform zu enger Ëmverdeelung vun uewen no ënnen gefouert huet an net zu enger Ëmverdeelung zu Gonschten vun der Aarbecht, vum Kapital zu Gonschten vun der Aarbecht gefouert huet, well dorëms misst et jo goen. Viru Joren hu mer dann och gesinn, wéi einfach et war, eng Mesure, Stock Options, anzeféieren, fir d'Salairë vun héijere Kaderen ze defiskaliséieren. Et ass ganz schnell gaangen, duerno souguer iwwer Circulaire. Et ass ganz schnell gaange mat engem Déchet fiscal vu gudden 200 Milliounen Euro d'Joer. Dat sinn déi Suen, déi eis déi héich Kadere kaschten. Et däerf een net vergiessen, datt et oft déiselwecht héich Kadere sinn, déi och d'Soen hunn a Patronatsorganisatiounen am Doktement erklären, woufir et irresponsabel wier, de Mindestloun z'erhéijen, déi, déi all Méiglechkeet ausnotzen, fir hir räich, héich Revenuen a Salairen maximal ze defiskaliséieren, sinn och oft déi, déi mengen, datt Aarmer ze räich sinn. De Mindestloun huet den Aarbechtsminister kuerz virun de Walen erëm entdeckt, obwuel en nach viru kuerzem géint eng Erhéijung vum Mindestloun war, zumindest zwee Mol, wou mir als déi Lénk Motiounen hei deposéiert hu fir eng Erhéijung vum Mindestloun, wou de Marc Baum dofir geschwat hat a wou den Här Minister Schmit erkläert huet, firwat dat hei elo net méiglech wier. Kéint een natierlech soen, mieux vaut tard que jamais. Mir gesinn dat awer elo guer net esou, well mir fannen et éierlech gesot irresponsabel, wann eng Partei, d'LSAP, iwwer zwou Legislaturperioden den Aarbechtsminister stellt, wann den Aarbechtsminister systematesch all Fuerderung an dës Richtung ofgewisen huet, wann deen elo kënnt, kuerz virun de Wahlen, datt de Mindestloun misst erhéicht ginn, wat natierlech wouer ass, an dat zënter Joren. An elo, 11 Méint virun de Wahlen, domadder kënnt dann ass awer mat dëser Fro gespillt ginn. A vue datt et Wahlpropaganda ass, an eisen Aen, heescht et wuel, datt déi Fuerderung net richteg iwwerluecht war. Souguer an der LSAP si se sech net sou richteg eens, soll et direkt kommen oder soll et progressiv kommen. D'Erhéijung vum Mindestloun ass esou wichteg. Jo, ma wann een d'Press liest, wësst Der, t'ass esou nei, datt Dir iwwer d'Erhéijung vum Mindestloun schwätzt, datt mer net sou richteg wëssen, a wat fir eng Richtung et geet. Wann-ech-gelift, Maacht keng Zwiegespréicher an de Sall eran. Här Haagen, sidd esou gentil, Här Wagner, Dir huet eleng d'Wuert.
Mir hätte sollen nach eng Kéier eng drëtt Motioun u sech deposéieren, fir d'Erhéijung vum Mindestloun. Dat hu mer vergiess ze maachen. Jo, mir wollten Iech net ze vill quälen. Allez!
Mir si fein.
Esou fein si mer och net, Här Bodry. Här Bodry, Här Wagner, Dir klengt d'Wuert a loosst Iech net duercheeneemaan.
Mee bon. Mir missten awer och soen, déi, déi de Géigendeel mengen, datt hei zu Lëtzebuerg keng Mindestlounerhéijung misst geschéien, deene rode mer awer, ee Joer emol mat Mindestloun ze liewen hei zu Lëtzebuerg, ouni Reserven an e Loyer ze bezuelen. Si solle mol eng Kéier kucken, ob dat wierklech ze héich ass, ob dat wierklech kee Problem ass, fir deen z'erhéijen. An éierlech gesot, wann ee scho bedenkt, datt de Mindestloun esou niddreg ass, da muss een natierlech dat a Verbindung setzen mat den Immobiliëpräisser. An dat muss een an der Perspektiv setzen vun den 113.800 Mënschen hei zu Lëtzebuerg, déi vun der Aarmut menacéiert sinn. Dat si bal 20 Prozent vun de Leit. Mir hunn et scho méi wéi eng Kéier gesot, datt de Staat massiv a Wunnengen soll investéieren. 6.500 Wunnengen pro Joer misste gebaut ginn, fir d'Präisser iwwerhaapt ze stabiliséieren. Mat Retard vum Bau muss een déi Zuel souguer op 8.000 eropsetzen. Et ginn der awer net méi wéi 3.500 d'Joer gebaut. De Retard gëtt also ëmmer méi grouss. D'Caritas beziffert donieft de Bedarf u sozial Wunnengen op 30.000. Wat deen heite Budget betrëfft, do ginn d'Ausgabe fir de Logement ëm 19 Prozent erop. Fir déi Joren duerno awer ass dann nach just eng méi kleng Progressioun virgesinn. Bis 2021 sollen 12 Prozent méi an de Logement investéiert ginn, wéi nach 2018. Wann ee weess, wéi héich d'Nout ass, wat de Logement ugeet, da kann een nëmme soen, datt dës Investitiounen eng Drëps op de waarme Steen sinn. Dat selwecht gëllt d'ailleurs fir d'Budgetsposte bei de Gemengen. Dee stagnéiert och, wat d'Wunnengen ugeet. An dat huet natierlech och domadder ze dinn, datt vill Gemengen hir Verantwortung net iwwerhuelen an a Wierklechkeet ganz wéineg selwer Bauen. Mir wëssen och firwat. An dat huet net mat de Finanzen ze dinn, well de Staat hinnen 75 Prozent zréckbezilt, mee d'Gemengeverantwortlech trauen sech net, well se vläit och sech iwwerleeën, datt vläit, a se menge vläit och, datt gewësse Wieler et net frou wieren, wa se tësche Guillemets Sozialwunnengen do hätten. Dat ass u sech a Wierklechkeet den trauregen Hannergedanken. Nach e Wuert zu de Gemengen, zemools am Kontext vum Komplex Wuesstum. Logement, Mobilitéit, et wier gutt, wann déi Parteien, déi an der Regierung oder an der Oppositioun sinn an déi zu Recht der Meenung sinn, datt ee muss oppasse mam Wuessen, well mer dat net méi packen, datt déi Parteien zemools an der Haaptstad oder an de grousse Südgemengen an de Ballungszentren net de Géigendeel maachen vu deem, wat se priedegen, wa se bis am Schäfferot sinn. Ech mengen, viru Kuerzem nach. Zou dräi Wochen hate mer an der Commission du Développement durable, huet den aktuellen Transportminister gemengt, datt d'Stad ni Demandeur gewiescht wier, fir esou vill Aarbechtsplazen an der Stad unzezéien. Ech ka mech awer erënneren, eng Zäit, wou ech och am Gemengerot nach virdru souz a wou deeselwechten Transportminister Finanzschäffe war an der Stad a wou en och eis Motiounen zu enger Erhéijung vum Hiewesaz vum Impôt commercial, zréckgewisen huet a weiderhin dee ganz niddregen Taux wollt bäibehalen. An der selwechter Kommissioun huet hie gesot, d'Stad wier ni Demandeur gewiescht an duerno a Wierklechkeet huet en eng aner Politik bedriwwen, fir justement Aarbechtsplazen an der Stad unzezéien. Dat huet natierlech duerno en Impakt op den Transportchaos. Et reegelt sech natierlech net alles duerch den Hiewesaz vun der Gemengesteier, mir wëssen dat, mä et ass natierlech eng Méiglechkeet, fir do schonn e bëssen ze steieren. A souwisou bréngt et och Rentrée mat, an déi kéimen och ville Gemengen zegutt. Mee de Problem ass, datt dat jo anscheinend och eng Moud gëtt an aner Gemengen, gréissere Gemengen. Esch zum Beispill anscheinend wëllt och deen Taux erofsetzen, anscheinend och Déifferdeng. Ech weess net, ob dat stëmmt, mee ech mengen, ech giff deene Gemengen an deene alen oder neie Majoritéiten dovunner ofroden, fir dee Wee ze goen, zemools wann ee grad seet, datt ee muss Mam Wuesstum oppassen, da soll een och op lokalem Plang kohärent sinn. Madame Presidentin, ech hunn déi grouss Chance, an der Stad kënnen ze liewen an ze schaffen. Dat soen ech elo net op eng lokalchauvinistesch Aart a Weis an net nëmmen, well ech awer tatsächlech gären an der Stad liewen, mee ech hunn déi Chance, well ech net brauch moies an den Zuch ze klammen, wou ech net weess, ob een, ob e mat Zäiten ukënnt, ob et iwwerhaapt ugekënnegt gëtt, datt e Retard kritt an iwwerhaapt wéi vill Retard kritt. Ech hunn dann och d'Chance net mussen als Alternativ an den Auto ze klammen fir am Stau op der Autobunn an d'Stad schaffen ze kommen. Mee immens vill Leit, ëmmer méi Leit hunn déi Chance net. Den Transportminister seet selwer, seet sech selwer vum ongebremsten Wuesstum erausgefuerdert a sengem Schreiwes am Sozialalmanach vun 2017. Ech zitieren, Es führt kein Weg daran vorbei, den infrastrukturellen Rückstand, bedingt durch die überdurchschnittlich starke wirtschaftliche Entwicklung der 30 letzten Jahre, Aufzeholen. 30 Joer neoliberal Wirtschaftspolitik fixéiert op d'Finanzplaz, steierlech Entlaaschtungen vu Multinationalen a Groussverdénger an d'Schafe vu materiellem Wuesstum, déi de Profit virun de Mënsch stellt. A mir hunn den Androck tatsächlech, datt weider net dorauser geléiert gëtt, well. Et muss een awer och soen, zu Recht huet de Virriedner gesot, wann een déi Google-Affär sech e bëssen ukuckt, wéi schnell op eemol Terrain mobiliséiert gëtt, wat mat deem Terrain geschitt, wat fir eng Steiere bezuelt ginn, wat fir eng Energie verbraucht gëtt, wa bis eng Kéier op deem Terrain eppes geschitt, wat fir e Waasser soll verbraucht ginn a sou weider a sou virun. Op eemol geet dat ganz schnell. Vläit gouf dat e bëssen improviséiert, wou den Här Wirtschaftsminister zu San Francisco war, vläit e bëssen euphoresch war, esou grouss Déier ze gesinn an him eppes virgeschloen huet. Mee et ass wierklech erschreckend ze gesinn, datt et immens schwéier ass, zu Lëtzebuerg Wunnengsterrainen ze fannen, iwwerhaapt eppes ze mobiliséieren. Mee fir eppes relativ Onklores duerchzesetzen, wat net, wou ee sech wierklech muss d'Fro stellen, wat et fir Steiere bréngt, wat fir eng Aarbechtsplaze geschaf ginn, wat fir en Impakt et op der Ëmwelt ze kréien. Dat geet ganz einfach an do ass d'Regierung ganz zefridden domadder. Mir fannen dat ganz komesch. Och wa sech awer mëttlerweil eppes an der Mobilitéit beweegt, esou dréit sech de Réckstand awer vu Joer zu Joer mat weider, well keen Ëmdenken grad a punkto Wuesstumsentwécklung stattfënnt, an och kee Paradigmewiessel a punkto Wirtschaftspolitik. Bei engem Wuesstum vu 4 Prozent, dee weiderhin unhält, an all Joers Dausende Leit méi an d'Leit zitt an d'Awunnerzuel vergréissert, ass et schwéier virstellbar, mat dësem Investitiouns a Planifikatiounsrhythmus op e gréngen Zweig bei der Mobilitéit ze kommen. Den Tram war e gréissert Investissement a setzt d'Weiche fir eng modern a méi nohalteg Mobilitéitsentwécklung, déi sech awer leider nëmmen op d'Stad a seng Peripherie limitéiert. Fir e Südtram wär kee Potenzial do, trotz gréissere Besoine vun der Vernetzung vun de Südgemengen an hirer noutwendeger Verbindung mam Zentrum. Als Alternativ zum Tram op Schinnen oder Pneuen gëtt de BHNS-Bus bewäert, deen no un d'Performance vum Tram soll erukommen. Fir dës Busse gëtt och eng separat Pist op der A4 ageriicht als nohalteg Express-Verbindung. Och d'A3 soll op dräi Spueren ausgebaut ginn, fir de Wuerentransport a Richtung Containerhub Beetebuerg-Diddeleng méi einfach ze maachen an d'Entwécklung vum Logistiksecteur z'ënnerstëtzen. Bei dësen Infrastrukturprojeten handelt et sech ëm eng Tëscheléisung ouni Nohaltegkeetsfacteur, an deenen den ëffentleche Persounentransport eng Niewefro bleift. Madame Presidentin, Madame Presidentin, ëmmer méi Leit fuere mam Zuch. 2017 waren et der 23 Milliounen. D'CFL huet och dëst Joer hiren héchsten Ëmsaz gemaach mat 13,5 Milliounen, woubäi de Pünktlechkeetstaux am Schnëtt weider erof geet, well sech déi technesch Pannen accumuléieren, e massivt Investissement an d'Erneierung vum Zuchmaterial, d'Opstocken un Ersatzmaterial an u Maschinnen, déi fir de Persounentransport bestëmmt sinn, ass néideg. Trotz gréisseren Investissementer an de Schinnentransport bleift och weiderhin de Fokus vum Transport um motoriséierten ëffentlechen Transport an um Auto, an dat féiert zum Ausbau vum Stroossennetz. D'Vergréisserungskäschten vun der A3 356 Milliounen leien no beim Gesamtbudget vun 305,8 Milliounen, déi de Staat 2016 an de Beräich vun de Schinneninfrastrukturen investéiert huet. Madame Presidentin, wann ee scho beim Budget ass, mir hu festgestallt, datt den öffentlechen Transport ëmmer méi néideg ass, ëmmer méi gebraucht gëtt, wat u sech eng gutt Saach ass. Et gëtt vun de Leit gebraucht, fir schaffen ze goen, déi en iwwerdeierten Loyer bezuele mussen. Mir mengen, datt et héich Zäit gëtt, datt d'Mobilitéit, déi jo hei esou héich geschriwwe gëtt, net méi op de Portmonni schléit. Dofir, Madame Presidentin, wëlle mir eng Motioun deposéieren, déi d'Regierung oprifft, de ganzen öffentlechen Transport, Tram, Bus, Schinnen, endlech gratis ze maachen. Dat wier nämlech en Invest am ëffentlechen Transport a wier vläicht och eng kleng Kompensatioun fir all déi Schwierigkeeten, déi d'Leit, déi zemools mam Bus musse fueren, all Dag fir schaffen ze goen, déi se musse matmaachen. Dat wier wéinstens nach eng kleng Kompensatioun. An et wier natierlech och héchstwahrscheinlech och ze bezuelen. Ech hunn d'Motioun op mäi Pult vergiess. Ech ginn Iech se herno, Madame Presidentin. Si gëtt souwisou moar mengen ech, ugeholl oder net ugeholl an op jiddwer Fall diskutéiert. Madame Presidentin, Lëtzebuerg wiisst a mat deem Wuesstum wuessen och d'Besoine vun der Bevëlkerung fir en efficace Service public. Dofir brauch een och Beamtinnen a Beamten, déi hir Aarbecht a gudde Konditiounen nogoe kënnen an och gutt bezuelt ginn. De Staat zu Lëtzebuerg, an d'Gemengen och, funktionéiert nach ëmmer gutt, do brauch ee sech net ze schummen. Dat géif net goen ouni Personal, déi fir de Service public schaffen. Mee et muss ee sech awer froen, wéi et méiglech ass, datt gewësse Carrièren am Private lues a lues méi interessant ginn, wéi am Ëffentlechen. Dat ass zum Beispill de Fall bei den Ingénieurs techniciens oder bei der Steierverwaltung. Et muss ee sech och soen, datt d'Regierung, vun den 80, 80, 90, vun der Regelung, 80, 80, 90 Regelung an den dräi Stagejoren net zur Attraktivitéit bäidroen, zemools wann ee bedenkt, datt déi méi Jonk betraff sinn, déi schonn mam deiere Liewen hei zu Lëtzebuerg konfrontéiert sinn. Verschiddener mengen, et wier alles am Botter. Mee wien nach an enger realer Aarbechtswelt ass a se net an deene leschten 30 Joer verlooss huet, weess, datt et net méi esou ass. Engersäits muss een natierlech kucken, wéi de Stat an d'Gemengen astellen, inwiefern een d'Prozedur vläicht och moderniséiere soll. Mee anerersäits muss ee sech gutt iwwerleeën, zesumme mat de Betraffenen vun all Corps de métier vum ëffentlechen Déngscht, wou et hapert a wou soll verbessert ginn a wou och soll opgebessert ginn. D'ëffentlech Hand däerf op kee Fall seng Missiounen dem private Business iwwerloossen, wéi dat zum Beispill de Fall ass an der Kannerbetreiung mat de Salairen, déi mer och kennen. An à propos ëffentlech Hand, Madame Presidentin, e Sonnden ass mat groussem Pomp den Tram inauguréiert ginn. Mir waren ëmmer dofir a mir hunn ëmmer gesot, datt den Tram en Deel ass vun engem integréierten ëffentlechen Transportsystem. Leider ass et awer esou, datt schonn Onmutt herrscht bei de Leit, déi fir Luxtram schaffen an am Januar sollen éischt Verhandlungen stattfannen fir de Kollektivvertrag. Luxtram ass eng Privatgesellschaft. Mir waren deemools dogéint. Mir waren der Meenung, datt den Tram misst ëffentlech bedriwwe ginn. Elo ass et awer esou, datt d'Personal an der Gehältercarrière vum privaten Transport ass. Allerdéngs ass et awer esou, datt ëmmerhi Luxtram d'Sociétéit an ëffentlecher Hand ass, 70 Prozent Staat an 30 Prozent Staat Lëtzebuerg. Dofir si mer der Meenung, datt et la moindre des choses wier, misst sinn, datt d'Proprietären vu Luxtram op den Doleancë vum Personal Hee ginn. Dat ass eng Fro vu Respekt, dat ass eng Fro vu Qualitéitssécherung, well déi Leit, déi fir den Tram schaffen, a mir wëssen, datt am Transportsystem, datt an Transportmëttelen d'Sécherheet héich geschriwwe muss ginn, mä wann dat och esou ass, da mussen se och korrekt behandelt ginn, korrekt Aarbechtszäiten hunn, keng maximal Amplitude vun 13 Stonnen, wat deemno wéi relativ geféierlech ka sinn, zemools wann ee weess, datt déi Leit jo och mussen heemfueren. An dofir si mer och der Meenung, datt d'Regierung misst an déi Richtung handelen. An dofir deposéiere mer och eng Motioun hei, fir datt d'Regierung bei den Négociatiounen, déi dann am Januar wäerte stattfannen, datt d'Regierung sech dofir asetzt, datt d'Personal vu Luxtram och korrekt bezuelt a behandelt gëtt. Dat selwecht gëllt fir déi zweet Motioun, Madame Presidentin, se läit dohannen, déi kritt se nach. Madame Presidentin, dës Regierung ass an hirer Budgetspolitik do virugefuer, wou déi al opgehalen hat, mat engem weidere Spuerpak. Staatsfinanzen wiere schlecht an dofir misste mer alleguerten elo de Rimm méi enk zéien. Mat den 258 Mesuren aus dem Spuerpak sollen och d'Depensë vum Staat reduzéiert ginn. Dat ass och geschitt. Mee wann ee sech d'Budgetszuele vun de leschte Joren ukuckt, da stécht awer ee Beräich eraus, wou d'Depensen sech an dëser Legislatur trotz Spuerpak insgesamt verduebelt hunn. A wann ee sech de pluriannuellen Horizont 2021 ukuckt, souguer verdräifache sollen. Dëse Posten ass net dee vum Logement. Et ass och net dee vun der Educatioun, mee et ass dee vun der Arméi, dee sech zum gréissten Deel bei den Dépensë vum Ausseministère erëmfënnt. Mir wëssen jo, datt zemools esou e Land wéi Lëtzebuerg onbedéngt immens vill investéiere muss a senger grousser a glorräicher Arméi. Woren et 2014 also erëm am éischte Budget nach insgesamt 118 Milliounen Euro, déi beim Ausseministère fir d'Défense ageschriwwe waren, esou sinn et der elo 262 méi. An 2021 sinn esouguer 321 Milliounen Ausgaben alleng beim Ausseministère virgesinn. Dëst kënnt ënnert anerem aus den Obligatiounen, déi Lëtzebuerg am Kader vun der NATO agaangen ass, fir d'Militärausgaben laangfristeg op zwee Prozent vum PIB unzesidelen. Natierlech, mir wëssen, och wann dës Regierung dat Zil zu Recht zréckweist, hu si sech awer bis 2020 engagéiert, den Undeel vu Militärdepensë vun 0,4 op 0,6 an d'Luucht ze setzen, an déi Joren duerno ëmmer erëm jeeweils ëm 0,05 Prozent weider. Als déi Lénk stelle mer dës Politik a Fro. Mir mengen, datt et weder dem Land nach der Welt hëlleft, wa mer eis un enger geckeger Oprüstungsspiral bedeelegen. Mir mengen och net, dat hu mer scho gesot, datt Lëtzebuerg weider, datt et Lëtzebuerg weiderbréngt, wa mer elo e militärindustriell Militärkomplex opbauen oder eng Nischepolitik maache mat méiglechst villen ekonomesche Retombéen, déi riskéieren enges Daags wéi Bommen op de Kapp ze falen. Ech wëll drun erënneren, datt ganz oft dat Argument geholl gëtt, wa mir attackéiert ginn, Wéinst eiser Finanzplaz, da soe mer, ah, vläit, mir maache vläit komesch Saachen op eiser Finanzplaz, mee mir sinn awer net sou wéi Frankräich oder Belsch oder Däitschland, hu mir keng Militärindustrie. Abee, ech mengen, dat Argument wäerte mer an Zukunft e bësse méi relativéieren, well mir bréngen et fäerdeg als klengt Land trotzdeem sou eng Aart Militärnisch opzebauen, op jiddwer Fall e Peiler, e Militärpeiler opzebauen. Mir mengen och net, also dofir ass et och interessant, wann een déi gigantesch Progressioun vun de Militärdepensen mat den Ausgaben och vun der Entwécklungshëllef vergläicht, mat där sech jo och dacks gebretzt gëtt, eh bien, wéi dës Regierung ugefaangen huet, do huet de Stat bal duebel esou vill ausginn fir d'Kooperatioun ewéi fir d'Arméi. Dem Pluriannuel no geet dat Verhältnis op de Kapp gestallt, spéitstens 2021 Gi mer méi Sue fir Militär aus ewéi fir d'Entwécklungshëllef? Madame Presidentin, wéi den ale Kato et schonn mat Karthago hat, hu mir et natierlech dann an deem Kontext mat der NATO. Si soll och verschwannen, well da kéinte mer eis och vill als Lëtzebuerger, och souguer finanziell villes erspueren, nom Motto Si vis pacem, para pacem. Aus all deenen Ursaachen wäert Der verstoen, datt mir eis géint dëse Budget ausschwätzen, soen Iech Merci.
Merci dem Här Wagner. Här Wagner, ech wëllt Iech och berouegen. Är zwou Motioune si vun Ärem Kolleeg Marc Baum heiowe gelant, sinn an der Fotokopiemaschinn an ginn elo un d'Kolleegen Deputéierten ausgedeelt. Dann ass dat och an der Rei. Sou, als nächsten ageschriwwene Riedner hunn ech den Här Gilles Roth. Här Roth, Dir hutt d'Wuert.